Ompurikirize wasiiba kurungi eshaaha zaaba mushanju ez'eihangwe amakuru omu runyankore Rukiga aha Radio West Ogakwitsya Hon Betha Katukunda. Abantu bashatu baafeeraho n'abandi bataano baatunga obuhuta kandi bari omu mbeera mbi bwanyima y'okuteerwa amashanyarazi omu woodi eya Kasheenyi omuri Busheenyi Ishaka Municipality. Eki kyabaho obu abantu baaba nibahanika tent omu kishaayi ekya Kasheenyi ahi baaba nibaza kuta ekiteerane ekitebeekanisiibwe omubuurizi w'engiri Pasita Andy. Abaahutaara baayirukangizibwa aha irwariro erya KIU Ishaka okutunga okuragurirwa. Ahi twaza kuhandiikira amakuru aga, pooriisi yaaba etakashehwize ekihandiiko kyona ekirikukwata aha kikorwa eki ekyagyenda n'amagara g'abantu. Purezidenti Yoweri Museveni yaagamba aha nteekateeka eya nrm ey'okureetaho obumwe nk'omusingye mukuru ogureetsireho obusingye omu Uganda hamwe n'entunguuka y'eihanga. Omu kihandiiko ekyashohozibwa eri izooba, purezidenti yaagira ngu Uganda eya kare ekaba erimu eby'obutegyeki bibi eby'okubaganisamu abantu beitu ngu nrm ku yaizire omu bwebembezi yaareeta hamwe Abanya-Uganda boona ahabw'enshonga y'okureetaho obusingye hamwe n'entunguuka, Museveni yaagamba aha bigombe by'obutegyeki nk'ekya DP, UPC hamwe n'ekya Kabaka yekka ebyayegaitsire ahari nrm bwanyima y'orutaro orwa rukumi orwenda kinaana na gumwe orw'okuzaahuura eihanga ekyahwereire abanya-Uganda omu by'entunguuka. Purezidenti naagira ngu obumwe obu nibwo bwareeteire okwebaganisamu kwarugaho omu gavumenti ya nrm hamwe n'okuhweraho okugira amahe agari aha musingye guhamire agarikukora gye emirimo yaago garikugyendera aha biragiro. President Yoweri Museveni naarabura abanya Uganda okwerinda eby'obutegyeki eby'okubaganisamu abantu na munonga ab'ekigombe kya nrm nikwo kushaba ba memba okuranzya aha kubaasa kw'abebembezi beitu beitu kutarikugyendera aha kukwebaganisamu omu diini hamwe n'enganda. Ehururu y'okuhandiika abarikwenda kwesimba aha rurengo orwa gavumenti z'ebyanga omuri Kabale district kutungiremu okuteganisibwa kukye hamwe nana okukyerererwa ahabw'okutunga ekizibu eky'okushwijuma nin eziri aha ndangamuntu ez'abantu abesimbireho abesimbireho aha ntebe zitari zimwe na zimwe barimu chairperson LC5. Ba district councillor kandi aba batungiremu okuteganisibwa ahabw'ebyoma eby'akakiiko k'eby'oburuuru okukyerererwa okureeba niini ez'abantu baingi abeesimbireho. Ekizibu kyona kiri aha kushanga ngu ebiri omu kakiiko ak'eby'oburuuru tibirikushushana n'ebi ekitongore kya nira kiine ekireeteire abeesimbireho okutamwa kandi kireeteire n'entebeekanisa yoona okukyerererwa. Robert Beine orikukurira akakiiko k'eby'oburuuru ahabw'ekyanga ekya Bukizi bwa buryo bwa burengyerizooba nagira ngu n'amazima ekizibu eki kiriho beitu ngu nk'akakiiko bari omu kutebekanisa n'okutaho enteekateeka zoona okureeba ngu ebyoma byabo babitereeza.

Ehurira egi ey'okuhandiika abarikwenda kwetsimba omu karuru ka boona ak'enkumi ibiri abiri na mukaaga aha rurengo rwa gavumenti ez'ebyanga nikuhendera eri izooba ery'orwakataano. Okwatsire ebendera ya nrm aha ntebe ya meeya ahabwa Ibanda munisiparite Johnson Kanyomoozi nayoreka okukwatwaho ahabw'obushuma obukanyire omu kicweka ekyo. Naashoboorora ngu obushumo obwo buzingamize entunguuka eya munisiparite y'eibanda. Kanyoomoozi naagamba aha bizibu ebirikuteganisa pooriisi arikukyoreka ngu n'obw'ebitongore by'okwerinda birikutaho oburyo okurwanisa ebihagaro omuri n'obushuma beitu nibakigumirwa munonga kandi nibatunga ekizibu eky'obutakwatanisa kw'abatuura. Naashaba abeebembezi okwimukiramu bakashomesa abantu abu barikwebembera Aha ku baine kurwanisamu ebihagaro nikwo kushaba abatuura okwongyera kuza aha buzoora amaisho.
Ninteerera omuranga abantu ba Butoosa. Okwerinda ninga shi securite n'ekintu kya buri omwe weena kukitandikira omu ka ye. Ahabw'okuba okwerinda tikugira ngu nkanyomooze n'obu ndaize ngu ninza kuhikiiriza okwerinda nk'imwe oku mukukyenda, naaba ntaine muntu wa butoosa. Hati okwerinda oku ninza kukutamu emitendera. Eky'okubanza, okwerinda nikuza kuba kurimu intelligence. Okwerinda nikuza kuba kurimu surveillance. Okwerinda iwe wenka nk'omuntu wa butoosa waareebeka ngu waakora ki? Waarinda ebintu byawe.
Omu makuru ag'eby'obushuubuzi, okubiika kubi ebihandiiko kyagambwaho nk'ekikiriza y'okuremesa entunguuka hamwe n'okukora kwa bizineesi eza makye omu Uganda. N'obu bizineesi eza makye zirikuta omuganda ogwa paasenti ya nshanju ahari igana aha ntunguuka ey'eihanga beitu za bizineesi enyingi eza makye tizirikukira kuhangaara okurenga aha myaka eshatu. Omu mushomo ogw'eby'obushuubuzi ogwaba omuri Fort Portal eri izooba, ekitongore kya Enterprise Uganda kyayoreka ngu bakama ba bizineesi enyingi eza makye tibarikubiika gye ebihandiiko byabo ebirikworeka oku za bizineesi zirikukoramu ekirikureetera zaarahuka kukumbagara ahabw'okuguma nibakorera aha kuteebereza beitu kutariha bihandiiko. Collins Mwebesa kuruga omu kitongore kya Enterprise Uganda naashaba abashuubuzi obutoosha kuguma nibabiika gye ebihandiiko bya bizineesi zaabo ebirikworeka enshohoza hamwe n'entaatsya ya bizineesi baaba nibenda ngu bizineesi zaabo zibaase kukura kandi zikatunga n'obushagiki. Omu makuru ag'eby'emizaano, Uganda niyo erangiriirwe ku niyo yaatsingire ekikopo ky'emizaano ey'amashomero ga siniya omu kyanga ekya East Africa ahabw'omwaka ogu ogw'enkumi ibiri abiri n'etaano bwanyima y'okutsingwa omushango ogw'ebaire etabariize Kenya eyayerangiriire nk'abaatsingire empaka ezi ezihweire okwezi okuhweire omuri Kakamega Uganda ekatsiinga emidaari ikumi n'etaano ey'ezaabu, gyete ya Gold, kandi yo Kenya ekasinga emidaali ikumi n'eshatu ey'ezaabu, beitu aba Kenya bakeerangirira bwanyima y'okwegaitiraho emidaali ey'empaka z'amashomero aga puraimari ekyabaire nikihenda ebiragiro ahabw'enshonga egyo. Akakiiko akaateirweho purezidenti ow'emizaano ey'ekigombe kya FIASA okucondooza aha kwetongoitwa okwa Uganda Kashangire ngu Kenya eri omu nshobi nikwo kuragiira ngu Uganda eheebwe ekikopo kyayo. Ogu n'omurundi gwa kataano gukurataine Uganda erikusinga ekikopo eki. Uganda nabwo esingire emidaari ikumi na eshatu ey'efeeza egi eti eya silva hamwe n'ebikomo ikumi na bishatu ebya bronze. Kenya ehendereire omu mwanya gwa kabiri kandi Rwanda ehendereire omu mwanya gwa kashatu. Omu makuru agandi ag'ebyemizaano, abahagizi b'omupiira abamwe batandikire kweshuka aha kishaayi ekya Namboole omuri Kampala ahabw'omuzaano ogwa Uganda na Mozambique oguriho shaaha emwe ey'omwabazyo. Omuzaano ogu n'ogw'okutooranamu abarayetaba omu mpaka ez'ekikopo ky'ensi yoona omwaka ogurikwija. Nihaija kubanzamu omuzaano ogwa Guinea hamwe na Somalia ahari shaaha mwenda ez'eihangwe Aha kishaayi nikyo kimwe ekya Namboole. Ogu omuzaano nigwija kuzaanirwa aha kishaayi ekya Namboole ahabw'okugira ngu omu rurembo orwa Mogadishu hatwiremu okurwana kandi ekitarikubaasa kuzaanirwamu omuzaano. Ekigombe ekirikukurira omupiira gw'ebigyere omu Uganda ekya FUFA kyahamya ngu tiketi emwe neebaasa kukoresibwa okureeba emizaano egi yombi aha kishaayi ekya Namboole. nikwo kushaba abahagizi b'omupiira okwija kare. Uganda eri omu mwanya gwa kana omu Group G kandi yo Mozambique eri omu mwanya gwa kabiri omu Group niyo emwe. Ohurikiriize. Amakuru aho niho gaagarukira. Ka mbendeze kyamushana nungi. Amakuru ahari Ghana Kataizi Radio West. Manya amakuru omu ihanga ryawe.